Grazzi talli qed issegwu l-proġett Artek, proġett tal-Fondazzjoni Satar u l-Kunsill Malti għall-Arti, fejn flimkien qed nesploraw l-arti u t-teknoloġija u nippruvaw inkunu daqsxejn kreattivi wkoll. Infakkarkom li iktar informazzjoni tistgħu ssibuha kemm fir-rivista Satar fuq satar.org.mt kif ukoll fuq l-app tas-Satar. Magħna ovvjament reġa' għandna lil Keith li din id-darba se jispjegalna t-tielet mudell, is-siparju kreattiv, hux veru? Ejjew naraw flimkien. Mela, Kate, għaw xanna, jisu jider li għanna xaġa relatata ma' teatru, u xek. Iva, id-dinja ta' teatru. Mm, id-dinja tal-immaginazzjoni u l-espressjoni. Mela, l-model jitlaq fil- fit-template ċatta li nirċivu sawa u fija ħansibu, fil-fat ħansibu ġewġ cuttings li huma jisom portieri, mhm. għadhom bojo tħallihom bad. jiddeċiedu kif jagħmlu. Ekku, ekku, normalment ikunu ħomor u xi. Eżatt, jew aħmar, jew qatt minn nota ftit, pereżempju tal-Manuel Theater, ta' Teatru Manuel din mm-hmm. fil-ħadra. Oħodor, oh, Fil-fatt, il-wieħed jista' jara u koll jieħu l-ispirazzjoni. Fil-fatt, il-mudell jinkludi il-cutout il-prinċipali, mm-hmm. il dal kas kundin, sawa. U minna ħansibu kważi kollox lest fija din. Għandek il-krizis, il-kisriet mm-hmm. lesti Biex hawnhekk inti ħriġt tliet livelli biex tqassam l-oli kemm tixtieq inti. Eh, għandek waħda, għandek tnej jew tista' tagħmilha kważi ċatta. Kważi ċatta. Allura inti dawk it-tliet livelli skont x'inti tieħu ħanajdu Sewwa. Fl-istess waqt ukoll ħansibu li għandna isfel għanna flap tal-ġemp, mhm. għanna wahda li tintawa minna. Dejjem meta konna daw il-linja jisa maqtuwa u xek fejn irridu nitnu dejjem. Fil-fatt sa nsibu wkoll qed injaf il-ġemp l-ieħor u fuq quddiem ta' mela l-aħħar waħda tiġi fuq kollox u nerġgħu nwaħħlu din u nwaħħlu din inkollha. Kważi minn ġewwa naħseb ikun aħjar u Tajjeb ukoll, tajjeb ukoll, kemm minn ġewwa kemm minn barra, xi huma ġiex naħat printjati l-istess mod. Tajjeb, tajjeb. Nista' nagħmel hekk ħalli anke biex nuru kif tarmaħ. Tagħmluha bil-kollha, però tista' ssir kemm bil-kollha kif ukoll b'xi naqra tejp li iżomlok Anka sakemm tinxef il-kolla tista' tgħinek ukoll. Ukoll veru.
Aħna rajna l-mudell fit ftit ta' xhur eh, qabel li kien l-artist digitali. Li dan jatina lok ħafna biex inkunu nistaw propja nieħdu dak il-footage mhm. dak il-footage permess ta' device tagħna tat-teatru u tal-produzzjoni qed noħolqu. Eh, saħ nibdew naqduhom flimkien. Mela. Ekku, eh, l-affarijiet jibdew jagħmlu sens flimkien ukoll. Is-siparju, il-kelma ġejja minn fatt li aħna qed nużaw il-portieri biex tala is-siparju tat-teatru sewwa ħajkun ukoll nistgħu naqbdu daw intom il-kuluni. Nixtiequ kif għedna nagħtuhom din it-tinja żejra. Hawnhekk m'hemm xejn speċjali daw għax għandhom bżonn jitmexxew waqt li qed nagħmlu l-produzzjoni. Għalhekk, ġifieri ma jistgħux ikunu permanenti. Iva, kif ukoll il-mudell nistgħu niddekorawh, pereżempju hawnhekk mort tal-linjam, stajn għamilna xi taċis tal-gold, għamilt biċċa mill-pafru tal-purtiera fuq mimli wkoll. Għandna biċċa oħra wkoll li tinqata' weħeda mhm. minn din il-cutout tiġi weħeda dik, u nistaw pinġu għal-forma tal-portieri, anke jekk irid naqtaħħa forma ta' żewġ biċċi tal-portieri. Mhm. Allura l-modell tal- Tas-separju, naw kif mar minn xi ħaġa kienet bajda u plejn, għal xi ħaġa dekorata bil-partijiet kollha. Tinsiex, aħna jekk ħanieħdu video, all right, ħan nidher inċaqlaqhom. Eh. Ma jekk qed nieħu ritratt wara ritratt kif tallimna fil-bidu fuq il-mudell, ħadd ritrattek, mexxejthom ftit ħadd ritratt ieħor. Nista' noħloq ukoll stop motion permezz ta' ġo teatru. Il-portiera tkun qed tingħalaq. Ftit ftit tkun qed iddaħħal inti tagħlaq dejjem sakemm tingħalaq kollha jew viċi versa. Sewwa, imma x'inhu l-iskop ta' dan l-angolu issa? Kif nistgħu ngħidu diġà, hawnhekk nistgħu indaħlu l-karattri li nixtiequ aħna. Mhm. Ħanużah fuq xenarju Illi xi ftit ukoll jidher min-naħa ta' quddiem sewwa. Mela issa għandi l-mudell, għandi l-background, seta' kien background iswed, seta' kien is-sema, fil-fatt għandna ċilesti għandna l-aħdar, and so on. Fil-fatt tara jiena nista' ngħid pjanajt aħna minn xena fil-kampanja. U għandi s-sema u l-ħaxix għandi ħaxix naqtar jispikka. Ekku. Jiet jitlawek. Nistgħu nibqgħu nużaw l-immaġinazzjoni tagħna u noħolqu li rridu. Nista' nuża cutouts anke naqtagħhom minn xi stampi u fil-fatt niddekorhom jiena kif nixtieq. Fil-fatt hawnhekk jiffitja ħafna pereżempju dan il-cutout li għamilt u nista' nkun qiegħed propja nagħmel din is-sensiela ta' forsi l-ewwel parti minn xi storja li qed nikkaverja fejn qed noħloq xena fejn hawnhekk ħadd ritratt l-ewwel Frame u miexi ftit ftit frame wara frame qed immexxi l-karattri li nixtieq jiena, ndaħħal is-sħab, ndaħħal ix-xemx li trid tista' tagħmel. U ovvjament tista' anke tibbażawha fuq ktieb li għadek kemm qrajt ukoll. U qed ninota wkoll kit li hawnhekk di eżempju inti twejta ftit għalkemm m'għandhomx Fejn jgħid hux hekk biex toħloq dik l-idea. Ħallejthom liberi li jistgħu jipprovawha wkoll. Tajjeb. Tista' anke twaħħal magħha proprja xi biċċa drapp li għandek ukoll tiġi Drapp, iktar realistika. tiġi realistika.
Hi Tista' toħloq kif tixtieqha. Ovvjament jekk tagħmel hekk trid tagħmilhom xi xejn waħda dik it-tinja qabel. All Ħalli right. ma jitgħaffġulekx minn kull Mhux hekk naħa. kompletament. Jitgħaffġu minn fejn tixtieq. biss.
Eżattament.
U di ġifieri hawnhekk għandna eżempju ġieli naraw ukoll bħal xi puppets, puppet theatre. Iva, dan isellef ruħu ħafna biex ikun qisu puppet theatre. Mhux veru, Ġifieri jagħmel tista' sens. tagħmel Ħa nsemmu waħda popolari l-Punch and Judy, ħa biex niftehmu. Imma tista' toħloq ġiex karattri inti, tibni fuqhom, eh, tista' tesplora wkoll l-idea ta' storyboard. Mhm. Storyboard ikollok l-instances ta' xenarji kollha li ħat għamel, allora mhm. kull darba kull xena pjanajta inti. Tista' anka titgħallem tippjana, tikteb se jgħid il-karattru. Minn hemmhekk.
Kif qegħdin ngħidu, ħa tkun vera kreattiv kif tista' toħloq li trid u anka tikkomunikah u tirrekordjah permezz tal-device. U jitlu ħiliet forsi ta' editjar ukoll tal-video, iva, iva. eċetera. Sewwa mill-bidu sal-aħħar. Tajjeb ħafna, huwa proġett interessanti immens. Jiena wkoll kważi kważi qed nitħajjar nagħmlu nipproduċi xi ħaġa verament interessanti. Fakkarkom ovvjament kull darba li jekk għandkom xi proġett, jekk tagħmluh, ibatulna ritratti tagħkom, ibatulna fuq korrispondenza at satar.org.nt biex aħna nkunu nistgħu ntellawhom fuq il-medja soċjali.